A Colorado rama tlang lianpui leh ralchitna hmunah ni thum chhung thang turin an chhuak a. A nu leh pa te thlamu nan GPS satellite man sensor pawh an keng thlap a, mahse an thian dun hi an rawn kir leh ta reng reng lo. An hnu hma zawnna lamah hian an rihna hmun chu eng engmah khawih danglam loh leh thlabuan hmel takin hmuh a ni a, chu chuan zawhna tam tak a siam a ni. Kumnga hnua rangva chal pakhat sahliam zawng u intlang hla taka mihring ruhro leh thir them chu a hmu chhuak hlauh mai a, he an thil hmuh chu hian he naupang pahnih te chunga thil rapthlak leh mak tak tak chu a rawn phawrh chhuak ta a ni. Mingani, August, ni sawmpu ruk sang hnih sawmhnih pahnih zing khua rawn var chuan Lena i rilrua chu hman hmawh tawh hle a. A hma zan dar rit velah khan a fanu Iris in hian a tangkhan hlim takin tlang an lawn chanchin rawn rawn suihna phone call a beisei a, mahse engmah a dawng lo. Dar kua a pel a, dar sawm thleng pawhin a reh tlawk tlawk a, chu chuan Lina i thinlunga hlawhtawhna lian tak a siam a ni. Inchhungah chuan a tei sek a, naupang pahnih te phone chu a khat tawkin a call reng a, mahse voice mail chiah a inreng thin. Tlangrama chuan let uak a chhia tih a hria. Mahse ami hunah kha chuan khawpui hnaih lam rawn thleng tawh tura ngaih an nih avangin signal an neih tawh ngei a beisei a ni. Zingni chhuak hian thlamuana a inhlauhna a rawn thlen zawk a, Lina i chuan. Khuin i nu leh pa te be nghâla anni pawh chu an lo mah ang hle tih a hria. A fan, an fanu chanchin engmah an lo hre bik lo a ni. Thil eng emaw dik lo a awm tih hriain an thu mai mai thei tawh lo. Hmanhmawh taka hmalak chu an tum ta a ni. Lina i kut chu khur hlawk hlawk a, a laptop-ah lutin a satellite tracking account chu a hawng ta a, He hmanrua an ken chhuah dawn khan naupang pakhat pahnih te kha an inhnial nasa hle a, kum sawmawkua mi lek an nih avangin tlangram chu an bel hle tih an hre tlat a ni. An tan chuan he hmanrua hi renhlehna leh thununna ang mai niin an hria a, mahse a nu leh pa ten an nawr luih tlat avang chauh a, an bag a khung kha an ni tunah erawh chuan chu hmanrua chu an beisei awm a awm chhun a ni ta. Computer screen a map a rawn lan chuan Lina i thin chu phu dup dup a, an hnu hma hmuh hnuhnun ber a en chuan a lung a tho lo nghal vek mai. Thawhṭhan ni August ni sawm pathuma an riahna hmun kha an hmuh hnuhnun ber a ni tlat. Thaw leh ni zing aṭang khan eng signal mah a rawn kal tawh lo, an che sawn lo vawi khat mah. Distress call. Tanpui ngenna pawh an hmu chhuak hek lo. A awmzia chu chiang hle. Naupang pahnih te hian an awmna hmun an hrilh lo mai ni lovin an chi sawn tawh mai lo tihna a ni. Chu thil chu hlauhna nasa tak a thlen ta a ni. Darkar tlem te chungin tual chhung Sheriff Office ah mibu report an theh lut nghal a. Iris Jensen leh Quinn Uasit-a hming chu official in mibo mi boa an an tar lang ta vah a ni. An chhungte leh an thiante tan chuan report a an hming chu ang satliah an ni lo. An hlimin thil thar hriat an chak a, nun chakna a khat an ni. IRC chu IRC chu a hlimin a phur hman a, khuini erawh a inngaihtuah fim thung, tlanglawn thiam leh khawvel hmel hmangzah thiam tak an nih avangin an bo ta hmak mai hi a mak zual hle a ni. Uncle kawng thlan hi a hla hle a, kawng a chhe bawk. Tlanglâwn thiam tak tân pawha bopalh a awl hle. An nu leh pa ten an hlauhthawn pui deuh na a, mahse an puitling tawh a, an inbuatsaih ṭha tawh bawk si a, satellite pasiat zer kha an rinber a ni ta a ni. Zawnna hna an ṭan chiah khan investigator-te chuan an kalna hnu hma chhui tumin hma an la nghal a, Lena i chuan an thlalak neih thar te chu zawtna atana a hman atana pe a, chu thlalak zingah chuan pakhat langsar deuh a awm a, chu chu an bo hma ninga vela an lak a ni. Kha thlalak kha an bo hma lawka Lena-i nena an lawh tho na a mi a ni a, an thlah nana thlalak ang hial a ni ta. Kha thlalak ah khan thian dun te chu tlang chhip nuam tak hnuai lama ruam hring dup leh alpaim dil lang phet hma ah an ding a. Queen I chuan kawr hring leh a rawng in mil baseball cap a khum a, a kut chu hlim takin a phar chhuak a. A bula Iris I chuan kawr hring deuh leh a cap thlang lam hawiin a khum a. a ding bawk a lei chhuah meuh in kuini kawngah chuan a kuah a an hlim in tumah an ti buai lo ang tih tur khawp a zalen hmel an pu a mahse tunah chuan an bo ta si reido teh a helicopter te chuan tlang chung boruak chu rawn ti buai in an hnu hma hmuh na nun ber lam panin an thlawk nghal ta a an zawrhna hmun hi tlang hriam tak tak leh thinghmun pik-- tak tak a ni a lung lungsawr rah hruala tawlh thei mai thei leh boruak a chhe thut thei an nih avangin zawrh hna chu a hau tak hle zawngtu pawl te chuan darkar nghat lek pawh a hnu tih hriain an hmanhmawh hle a chhandam hman an nih leh nih loh chu hunin a la hrilh ang chu Ningani tlai lamah chuan satellite in signal a rawn pekna hmun ngei chu an va thleng ta a an thil va hmuh chuan mi a ti hrilh hai hle, an riahna hmun chu a felfaiin eng mah sawp leh buai hmel awm lo hrim hrim. Puan in chu tun hlim hlawl ang maiin a la ding tha thlap a, naupang pahnih bungrua pawh chu a nih na tur hmunah felfai takin a la in rem vek a ni, ei tur leh in tur te chu a la in khup thlap a, an hnung phurh bek te pawh chu Meipui thuk bulah chuanin a lo la in hawng a, Meipui erawh chu an hman tawh hmel rih loh a ni. He hmun hmuh chhuah hian chhanna ainzawhna tam tak a rawn siam zawk a, hmanhmawh taka chhuak ni se, tinge engmah an ken loh? Beih an tawk a nih chuan tinge engmah a darh vek loh? He hmun reh leh felfai lutuk hian thil engemaw hlauhawm tak a thleng ang maiin thla ti muang lo hle. Tlanglawn thiam tak pahnih hnu hma engmah hnutchhiah si lova hetianga an reh bo hmak mai hi a mak em em nalai chu a ni. An riahna hmun chu tui hna hnaih hli laka him tlanglawn thiam te thlan thlan chawp a kher chi a ni a, puan inchhung chu a inzip thlap a, thlin a len loh nan fimkhur takin an kilh nghe nghe. Meipui thawk chu a vawt vek tawh a, a lungte chu a dum dah, a dum dan atang chuan darkar sawmhnih pali aia rei mai chher engmah chhit tawh lohna hmel a pu a ni. An riahna hmun velah chuan an bungrua te chu a darh vek a ni lo a, a awmna tur hmun a awm thlap zawk a ni. Lena i thlalak min pek a mi ang chiah an hnungphurh bag pawl pahnih te chu thingtlu rinchhanin a inhung thlap a, A neituten rawn pu a an kal leh nghal mai tur ang hi a ang a ni. Puan inchhung an han en chuan naupang pahnih mutna sleeping bag a te chu mum thlap in an lo dah a. An inthuamna te pawh chu tlehfel sa thlap a ni. Ram hnuaia damkaw chhuhna atana an mamawh tui thlit fimna, hliam en kawlna leh battery te leh tlanglawna map te thlengin engmah kim lo a awm lo a ni. Thil mak deuh mai chu meipui thukbul lungphek chungah khan satellite messenger chu a lo inhung ve thlap a, a light chu a lo la phe zeuh zeuh a, a la nung tih a hriat hle. Mahse he hmanrua hi a a awmna hmun atang hian tumah an ti cheih loh a ni. Hmun rem leh nuam tak ni thar hnathawh nana inpeih sa ang mai a ni a, mahse a tual a chhertute erawh an bo si, thingchang tliak emaw Hmanhmawh taka tlanchhuna hnu hma emaw pawh a awm lo. Hnim leh thing hnah tla te pawh an awmna ngai an awm thlap a. Sakawlh beihna hnu hma emaw, thlipui hliam emaw kawr thler hmuh tur pawh a awm miah loh a ni. Eitur leh intur te thlengin Beer Proof Kensister savawm laka himna bawm ah fel fai takin an lo khung thlap a. Tlanglawna dan leh hrei zawng zawng an zawm vek a ni. Investigator te timang ang tu ber chu an thil hmuh chhuah kha a ni lo a. Thil awm miah lo kha a ni thung. A lan dan chuan Irish leh Queenie te chu an thutna hmun atanga ding hluaiin engmah kensawn nei miah loin an kal chhuak tawp niin a lang. An hmanrua, an pheikhawk leh an satellite device pawh an keng lo. Tlanglawn thiam tak tan chuan hetiang thil hi thil nihphung nen inhmeh lo tawp a ni. Eng thilin nge heng hawi che fing leh ral khial tak pahnih hi engmah a keng lova ramhnuaia kal chhuak turin nawr lui ta ang le. He hrilhheihna hian hmanhmawhna a rawn thlen nghal a, zawn hna chu nasa zawkin an thawk tan nghal a, lei lamah mithiam zawk leh ui rimhnim thiam te chhawr an ni a, helicopter pawh tlang leh ruam tin chu a thlithlai bawk a. He zawnna hi Tualchhung chanchinah zunna lian ber leh pui tak a ni hial ang. Lina Petrovich leh Khuininu leh pa te chu Search Centre ah an thu a, radio leh map chu hmuh hmaih pawh nei lovin an thlir thlai reng a. Lina i phei chu a chauh hmel hle tawhna a a la chawl duh chuang lo. Officer te hnenah a fanu hian a hma a tlang hming a lo sawi tawh thin te leh hmun thenkhat te an la enfiah lo nia an hriat te chu lung chhe takin a hrilh mawlh mawlh a, a mitmeng ah chuan hlauhna leh lungawi nasa tak a hmuh theih a ni. Khing zawng zawng karah khian forensic team te chuan an bungrua kalsan tak te chu chip chir takin an enfiah a, engmah hnuma hmuh tur awm loh hnuah thil pakhat hmuh chhuah an nei ta. Puan in chhungah khan lehkhabu pakhat, Tlangsanga pangpar leh thlai chungchang ziahna lehkhabu an hmuh a ni. He lehkhabu hi Tlanglawn satliah mai kalsan chi a ni lo a, zirna lam kaihhnawih lehkhabu a ni zawk. Thil chhinchhiahtu chi hrang hrang an Thil chhinchhiahtu chi hrang hrang an hmuh chuan investigator te ngaihtuna ti thui hle. Chhinchhiahna an dahna lai te chu fur tawp lam a tlangsang tak tak a pangpar mawi leh vang tak kar tlem te chauh vul thin te chan chin a ni he an he thil hi an bauh hnu a an hnu hma chhui theih nasa ber a ni ta a ni he thil an hmuh chu atang hian thil thleng thei thar a rawn awm ta a iris leh queen te hian kha lehkhabu a an chhinchhip pangpar vang tak kha-- Hmuh leh thla lak tumin an riahna hmun kha an chhuahsan lawk a ni thei ang em? Darkar khat vel chauh thang tur leh thim hmaa thip hmaa kir leh tuma chhuak an nih hmel viau a, chuvang chuan an bungrua leh an bag khan kalsan a ni thei mai lo maw? pangpar zawnna theory kha an riahna hmun kalsan chhan chu hrilh fiah mah se an rawn kir leh loh chhan erawh a hrilh fiah thei tlat lo. Hliam tur ni se pakhat zawk tal a rawn kir tura beisei an ni a, bo ni se an riahna hmun hnai deuha hmuh tur an ni bawk si. Tlanglawna hmun hnahawm leh lung tawlh tamna hmun thlengin kar tam tak chhung uluk takin an zawng a, mahse pheikhawk hnu emaw, kawr thler emaw, tui bottle thloh ri tak ngial pawh an kal kawng ah chuan an hmu bawk si lo. Tlang lianpui chun a hnuhma zawng zawng chu a nuai bo vek emaw tih mai tur a ni. Nupui nawrna a nasat takah chuan chanchin thar liana a chhuak a, thu thar a rawn lut tan ta. Chutah chuan dawt leh hriatsual tam tak karah thil pakhat danglam tak a rawn lang hlawl mai. Khawpui pakhat tlanglawnna atanga Melsawm thum vel a hla a dawr neihtu pakhat chuan hmeichhe pahnih Iris leh Khuitite nena inang deuh a hmuh thu a rawn sawi ta. A sawi dan chuan heng hmeichhia pahnih te hi rilru hah hmel takin pick up truck hlui leh tui ek deuh bulah hian a inhnial nasa hle a ni awm e. He thu hian rinhlelna thar a rawn siam ta. Naupang pahnih te hian ramhnuai chu chhuah sanin ramhnuai aia hlauhawm zawk mihring an tawng ta em ni zawk. Investigator te chuan dawr neihtu chu an bawr chiam a, CCTV thlalak te pawh an en nghal vek a, Len-i leh Uat chhungkute tan chuan nghah chu a hrehawm leh zual hle. Mahse, he rinhlelhna hi a hlawhtling ta chuang lo, a tawpna chu beidawtna bawk a ni ta. Investigator te chuan uluk taka an en fiah hnuah dawr neihtu hmuh hmeichhia pahnih te kha Irish leh A khuini te an ni lo tih an finfiah ta a, he beiseina thar a tham ral leh takah chuan an rilru hnual hle a, hun leh tha tam tak an khawh ral phah a ni. September thla a lo nih chuan Coroledo tlangsang lamah chuan khua a rawn vawt tan a, vur tlak tawh Vur a tlak tan tawh dawn avangin zawn hna chu la awm tak a ni. Chuvang chuan kar tam tak chhung volunteer zathum chuang leh helicopter nena an lo zawn tawhna chu an ti tawp ta a ni. Zawnna hna chu an chawlhsan ta a ni. Investigator te tan chuan hnu hma engmah awm miah lo leh thil a hriat thiam har tak a ni a, hliam tuar hnu emaw tanpui ngenna emaw tak ngial pawh awm lo hrim hrim. Lena Petrovich leh Watts chhungkûate tân chuan beiseina leh beidawna nasa tak a ni a, tlâng ram chuan an fate chu an lem hlûm ta vek emaw tih mai tûr a ni. Investigator-te tân chuan hnu hma engmah awm miah lo hi thil a hriat thiam hâr tak a ni. Thiamna leh hriatna zawng zawng a kalh tlat a ni. Hliam tuar hnu hma emaw, ṭanpui ngenna, distress signal, emaw Tlanglâwn thiam pahnih te an bo ta hmiah mai, hrilh fiah thei tur reng reng a awm lo. Lena Petrovich leh U-a chhungkaw te tân chuan be dawnna nasa tak a ni a. Mi bo zawnna chanchin chu zawi zawiin chanchin thar leh media a reh tial tial a. Khâ riahna hmun reh tak, bungrua leh hmanrua la nungreng si kalsan an nih dan kha case mak tak leh chin hriat lovah dah that a ni ta. Vur hmasa berin tlang chip a rawn bawh a, an zawnna map te chu thlep tha in dah that a ni ta. Iris leh Huideta chanchin chu hriat zui lo in a reh ta tlawk tlawk mai a ni. Kum nga zet a liam ta tlang sanga vur tui te chu vawi nga a tling thla a, alpain pangpar te pawh vawi nga a vul leh tawh Iris Jensen leh Queen Uasi te bawna chanchin chu lungchhiatthlak tak atangin tlang hrit hriat ah a chang zo ta a. Meipui bula Tlanglawng te leh Ranger te titi ah kawngpui atang khan hlal tuk ah phei suh u, inhriatna kha ring u la, thian dun hnu hma hmuh tur awm miah lo va bo duat te kha hre reng rawh u tiin an sawi hial thin a ni. Media te chuan he chanchin an theihnghilh hi an theihnghilh tawh a, Mahse, Linai erawh chuan a la theihnghilh ve lo. Hun Liam hian a thinlung hliam a ti dam lo va, a tumruhna a ti nghet zawk a ni. Private Investigator te, Survivalist te leh Search leh Rescues thiam bik chawl tawh te chu an ruai thul mep leh khaw chin thlengin an thlir thlai nawn tlut tlut ta mai a ni. Tharmal Imagine hmangte pawhin vawi tam tak an zawn tir nawn a, mahse engmah hmuh chu a awm chuang lo. Chutah September sanghnih sawm pasarih ah thil a rawn inthlak danglam ta thut mai, Haskell Bower kum sawmrawk mi vel tlangram belh em em mai leh sakap thiam tak chuan, Ramhnuaia sa chu a chhui a, kum sanghnih sawm pahnih a an zawnna ai khan a hla hle tawh. Mihring kal ngaimang lohna hmun, thinghlui leh pik tak tak awmna hmun, huam thuk tak tak leh hnim hmun chhah tak tak awmna hmunte chu a thleng phei zelin chulai hmunah chuan a zawng ta a ni. Chu hmun pilril takah chuan Heskiela sa chhui lai chu uina rawn hmu ta hlauh mai. Mahse, Sathiam aiin thil danglam tak an hmu chhuak ta zawk a ni. Heskiela chu mahni chauh a ni lo, a ui rinawm tak. Chi sa chhui thiam leh kum tam tak a lo ram vak tawh chu a hruai a. Darkar tam tak chhung hniphmun leh thing hna rokarah mung changin an kal a, boruak chu a vutin tlangrem a nam chem chem mai a ni. Chutah thing pik zualna hmun an thlen chuan thil danglam ta thut mai Daka chu a ding chawt a, a taksa chu khawng nghal vek a, a hnar chu leiah a dah hniam ta a, thawk leh khat a an sa chhui kawng chu kalsan in thing hrawl tak tlu tawh, a zung te pawh lei a hrul a, rawn lawr chhuak vek tawh a hnu lam chu pan ta rawk rawk mai a, he scale-ah chuan sa zu emaw sa thi tawh rim a hria nih rengin a ko a, mahse Daka chuan a hre lo der tlat a. a han hlim den den a lei ah chuanin a ke chuan a han phiat dat dat mai a haskell a pawh chuan a va hnaih ve ta a sase hnu ruh ro emaw a nih a ring a daka chuan phur takin lei chu a hai vak vak a thil pakhat a rawn pu chhuak hlawl mai haskell a hmaah chuan a rawn thlo a a mei a vei vut vut a haskell ah chuan sakhi ruh a nih a ring zet a mahse uluk zawk a a han en chuan A nghilh dup mai a ni. Chu ruh chu a bial deuh a phek kum tam tak ramhnuaia lo awm tawh tih hriat takin a rawng pawh a dang tawh a, mahse a hriat mai theih loh mihring kawng ruh a ni tlat mai. Ramhnuai chu a reh tlawk tlawk a, he scale-a chu a khawng vek a, chu ruh ro chu a thlir thlawk thlawk mai a ni. Kum tam tak sa lo pelh tawhna ah sakhi leh savam ruh ro chu a hmu nual tawh. Mahse, mihring ruh kher chuan a hmu ngai lo. Daka chu a bawh leh tur tur a. Heskela chuan hmanhmawh takin a ui chu a thlung a, a thinphu pawh a rang tawh hle mai. Thingtlu hnuai chu tiang hmang in an han hai leh a chutah chuan ruang dang awm ruh Ban ruh leh hnung sang ruh te a rawn lang ta nual mai. Kum nga zet liam a liam tawh avangin a lo darh deuh nuai tawh a ni. Chutah thil pakhat a hmu chhuak ta chu chuan a ti a ti hrilh hai zual hle mai. Hnung sang ruh pahnih inkarah chuan thir pakhat hi a lo intlar that mai a, ulu zawka en chuan chu chu thal fang a lo ni tlat mai. a tuih ek tawh hle na a, mahse a hriam lai leh a hnung lam thir dawt te chu la hmuh theih vek a, he thel fang hi dawra an zawrh ang chi kha ni lo, kut chhuak mihring siam chawp leh hmanlai mi tena an hmang ang mai a ni, a thal fang chu a chhe vek tawh a, mahse a fawng erawh a hnung zang ruah chuan a la tlar that mai a ni, he thil hi chet sual palhna a ni lo, thah ngei a ni tih a ti chiang ta, Hezkela chu phu zawk a, a rilru a hlona rawn lut chu a hei lo. he hmun pilril kawngpui atanga mel tam tak a hla network pawh awm lohna hmunah hian tunge hetiang hmanrua hmang hian iris leh kuini te hi lo chang ang a he thalfang hian kum nga liam ta a thuruk chu a rawn phawrh chhuak ta a ni.